gwasanaethau Clwb 77. Nawr, dwi'n yn siŵr amdano chi, ond dwi'n caru Nadolig. Yr holl anrhegion, y bwyd a dathlu penblwydd Iesu, ein bod ni'n dathlu bod Iesu wedi dod lawr i'r ddaear fel babi. Ond beth ydw i'n gwybod am Iesu fel babi? Dw i ddim yn gwybod lot. Ni ddim yn gwybod pa oed roedd e pan oedd e'n dechrau cerdded. Ni ddim yn gwybod beth oedd ei gair cyntaf. Yn y Beibl, dim ond dau enghraifft o bywyd Iesu pan oedd e'n un pan oedd e'n babi ac un pan oedd e'n plentyn. A heddi, ni'n mynd i sôn am yr un, ni'n mynd i edrych ar yr un pan oedd e'n babi, pan oedd e'n wyth diwrnod oed, felly oedd e'n babi bach. A dyma Mair a Joseph yn mynd â Iesu i'r teml, fel bod pob babi arall yn wneud ar yr ar yr adeg yna hefyd. Maen nhw'n mynd i'r teml a maen nhw'n cwrdd â dau person arbennig iawn. Nawr, yn anffodus, does dim stori Cymraeg 'da ni yr wythnos yma, felly stori Saesneg yw e, ond drychwch ar hyn.

am stori. Oedd y ddau ohonyn nhw wedi aros flynyddoedd, falle eu holl bywydau, o'n nhw wedi aros i cwrdd i weld Duw fel babi. Ac o'n nhw wedi aros am flynyddoedd ac o'n nhw'n hapus i aros. Ond rhain dda y aros am pethau. Dwi'n gwybod dwi ddim. Dwi'n casau aros am pethau. Dwi eisiau popeth nawr, neu, neu ddoe os dwi'n gallu. A mae'r byd i gyd fel na heddi, ydy e? Ni all cael popeth nawr. Ni all cael bwyd yn, yn gyflym. Ni gallu cael pethau ar y teledu. Mae pethau fel Netflix, lle ni gallu cael popeth Yr adeg bod ni eisiau fe nill cael e y munud bod ni'n aedrych am rhywbeth a prynu rhywbeth, felly mynd ar lein a prynu pethau a mae'n dod y diwrnod nesaf. Mae popeth yn ein byd ni nawr yn meddwl bod ni'n gallu cael popeth yn gyflym. Felly, ydy hwnna'n helpu ni i aros yn dda? Wel, dwi ddim yn siŵr. Achos ni wedi cael amser o, um, o aros ydyn ni, bod ni ddim gallu, bod ni'n aros bod popeth yn agor lan eto, a bod ni'n aros am pethau i mynd yn ôl i normal falle. Ond mae rhaid i ni aros. Ni ddim gallu neud unrhyw beth amdano fe. Fel, fel y ddau yn y stori, fel Simeon, fel Anna. Oedd yr unig beth nhw'n gallu neud oedd aros. Ond nhw ddim gallu neud unrhyw beth, just Oedd Duw wedi addo iddyn nhw bod yn danfon Iesu. A mae Duw yn... Os mae'n dweud rhywbeth, mae Duw yn neud e. A mae'n bwysig bod ni'n ni credu hwnna, bod ni'n deall bod os mae Duw yn dweud rhywbeth, bod mae Duw yn neud e. A mae hwnna'n, yn bywyd fi, mae hwnna'n really, really neis i fi, achos fel fi'n dweud, dwi ddim yn aros yn dda. Felly, Dwi'n gwybod, os mae Duw yn dweud wrtho i am rhywbeth, bod rhywbeth yn mynd i dod, bod rhywbeth yn mynd i bod yn iawn, bod pethau yn mynd i sortio'r pethau allan, mae'n rhaid i fi aros yn i amser Duw. Dwi'n mynd i gweddio, a wedyn ni'n mynd i gorffen gyda cân. Gweddiwn. Arglwydd Duw, diolch bod ti yn dal yn addo i ni pethau, bod ti dal yn siarad i ni trwy'r Esbryd Glân. Diolch i ti bod ti gallu helpu ni i aros yn dda, yn aros i'r pethau bod ti'n dweud i, i ddigwydd, i dod yn wir. A ni jyst yn dweud diolch i ti am danfon Iesu. Amen.